Takananga kwa jaja Mana moti yabo coming Mana moti yabo coming Ikazoti Hello guys, hello guys, how are you? My name is SGP kana kuti uh, Sekuru Gudo. Yes, we are back again. Uh, pano pa Sekuru Gudo uh, picture. Uh, yeah. so ngoma ndiyo ndiyo tee tichingokupai mafresh dzinenge dzichipisa mumastreets as usual as always but tisati aenda kumberi please tinokumbiriswa kuti musubscribe kuyoutube channel yangu even mukangoita 643 vasubscribe ndotenda zvikuru opressa notification bell so that next time pandoposta something new you get to be notified automatically so anyway without wasting my, uh, eh, much time uh, let's jump into today's uh, business as you can see there we have a photo rine eh, chikomana chedu eh, sniper storm rina rikifaya rina enzo so mumastreets muri kupisa zvamanje manje guys mastreets ari kupisa zvikunzi sei ah, sei mukomana kana kuti mukoma kana kuti musoja sniper storm vari kuita motikari yekukumbira yekuchemerera kuna sei wiki naiona rikifaya also vari kuchemerera but vakapinda muna 2002 ndopavakatanga kuita zvekuimba of which enzo akazotanga kunge kunana 2013 amene of recently ndopaakazotanga saka chii chiri kumboyantsoitika chaizvo chaizvo eh, panyaya idzodzidzi so eh, ndo nyaya iripo so pane munhu anyora panapa anozviti hanzi aguardian uh, king anyora kuti ricky fire and sniper storm both uh, started recording music in 2002 or even earlier and enzo aishal started in 2013 but it looks like music haven't done justice to the zim dancehall pioneers so zvinonzi ricky fire nasniper storm vakatanga kurekodha muna 2002 but Mm, lake harisi kudivi kwavo harisi kufamba mushe because tichitarisa enzo akazotanga muna 2013 zvikunzi ye ari kutenga motikari dze choice yake dzaangoda akada kungonotenga iwe otenga anotenga i but tiri kuona kuti of recent sniper storm aihwemberera kana kuti aichemerera kana kuti aiwainira sei weeknew kuti vamupe chifambiso pamwe chete nariki fai azoti riki fai akazopiwa here kaunti chichi kuiti kaidono because ana maskanda wake kumbofamba nana chamisa so hanzi can we really uh, say uh, music muzimbabwe haibhadhare maartist but wingiti the big man vane mari one eh, saka what is the case kuna ana baba moto kuna riki fire over 20 years vatadza kuitawo mari eh, zvekukundwa naaishal chingava chii so guys uh, this is a question uh, that is being asked kuti what might be the problem what is the reason why eh, ricky fire na sniper storm vasinawo zvifambiso eh, not ivavo chete there are a lot of other artists who started a long time ago and havana eh, zvifambiso but i don't know first of all eh, kuti kuwana chekufambisa ndo here zvinoreva kuti you are successful or you have money i don't know kutenga motikari some people vanoti kutenga imba some people say a car is a liability they are trying to say kuti motikari ritori dambudziko eh, saka hachisi njekudada nacho because chinokusveta futi mari but I would love to say to talk from my experience inini uh, inini ndiri artist wakabvira kudhara wa 2009 handitombozikamwe nobody knows my music azvinambira zvakambondiputikirawo but in life haumiswe kuita zvinhu eh, nekuda kwokuti waita mbiri muzimbabwe you can be successful eh, you can be poor you, you can live a good life zvisinei nekuti you are famous right now ndotoone kagonzo kangu katori panzi ndotobvawo from point a to point b so handizivewo zvangu kuti eh, vakomana e, ava va, tingavajaje here tichidaro or eh, munhu nemunhu ane nzira yake or we don't even know kuti enzo aishal akazviwana sei so right now i want to go mucomment section eh, ndimboona kuti eh, mucomment section muri kunzi kudii eh, imboona kuti mucomment section muri kunzi kudii so mucomment section muri kunzi big up enzo aisha eh, ndokufirst comment pava pauya zvakare pachinzi ndiani akavanyepera kuti vanoimba zvikanzi nemumwewo inga vakuru vako vakaendawo kuhondo nana ed1 but ed ava president vekumba kwenyu havasi president or vana sekuru vako havazi president so this is a point uh, guys we cannot ignore that point yekuti sometimes panotanga race not everyone is destined to take the first position panotodiwa vanhu vanoendawo number 2 3 4 zvichidzokera kumashure kuita kuti number 1 ivepo ioneke hanzi nemumwe hanzi tomi mutseya misitole foriki i guess its poor management because akarira murasta uyu manje avo hapana zvaizikanwa vaida madhisi sacolors so ya yeah. mawan zvikanzi vatochembera bro ndemumwe waari kutaura hanzi bhezi repa and yaari kuda there are lot of comments i can't read them all guys but i just wanted kuti ndinzwa kuti munofungawo kuti chii chingave chakaitika pavarume ava kuti vazosvika pakukumbira motikari kunana sewikne kuoma kwezvinhu here muzimbabwe music muzimbabwe haina mari here imeans management yemacarriers avo here kana kuti havana kuromba ah, pakaipa pakaipa musakanga nokusubscribe musakanga nokusubscribe to our youtube channel so ndonyaya yataatinayo nhasi iyoyi eh, tichimboona kuti zvakamira sei that post ndangodhumana nayo mumastreets so this nyaya yekukombeya nemacomparison and stuff is happening vanhu vachikombewa e eh, maartist ekusouth africa they have money they can buy cars of their choices maartist ekuzimbabwe uh, they are not successful so uh, of recent i think there was another artist akazorepladzoserawo akati aiwa musangogara muchingoti compare guys eh, zvinhu uh, hazvina kumira mushe munyika you cannot compare the two countries south africa is successful plus the economy yavo iri balanced also the industry yemusouth africa inofunctiona so guys this is what i wanted to let you know kuti ndikuzivisei kuti ndo mamiriro akaita mastreets zvangoku kana kuti zvamanje manje tiri kubvira iwe unoti kudiiwo nenyaya iyi unoenda na unoenda na uh, rikifire na sniper here uchiti they are right uh, ma unfortunate circumstances or unoti they are lazy or you go for enzo isha uchidaiwa enzo isha wakumberi or you also go against enzo isha so let me know in the comment section